Indi bu gün temasy birinjiden owa okuw uniwersitet saýlamak, ondan hemme kişiň uniwersitet saýlaýan wagty okuw gutarýandan, eger okuwy bakalawrda gutarýan bolsaňyz mastere, ýok masterem okaňyzok bakalawry gutaryp göni işe başlamakçy bolsaňyz onda o işe degişli temalarada biraz degmekçi, ballak geçmekçi esasanam Ýewropa temasynda şeýle
Hawa. Okuwlaram esasan şol Ýewropadaky okuwlar, hünärler. Şu hakynda boljak. Gelşiberdiler ýuwaşlyk bilen. Start berberelmi?
Ýene meň pikirimçe bir kimlik garaşar oňa çenli men bu güýmär ýa başga zat aýdyp beräý onda. Bolar bolar.
Gyzyklanýan adamlar gyzyklanýan ýene bir iki minut ýalak durar wara. Bu günler diýmek üçin wara AI temasyny gürleşmeýän adama ýokdurlaý töweregiňizde men ýöne Türkmenistana baranda arada üns beren zadym adamlar AI Temasyny gürleşýänler bar, ýöne köp kişi gaty arkaýyn. Nähili arkaýyn? Aý, bärde ulanyp bolanok diýýärler, bilýäňmi? Bärde ulanyp bolanok, bärde türkmen dilini bilenok zat. Onda men hem arada oturyp ChatGPT-ä türkmençe jigim üçin hekaýa ýaz, erteki ýazyp ber diýdim-ä, türkmençe-de. Beter Gazzaby, geçen ýylky tomusdaty bilen şu ýylky alty-dokuz aýyň içindäkisi dur entägem häzir tema üýtgäp gidýär. Gülzar we pişik hekaýasy diýer ýazyp berdaby. Şony wagtyňyz bolsa barlap görüň. Ýöne men GPT dört bilen barlap gördüm. Bir wagtlar jadylyk. Dogry.
Bärde ulanyş saz ýöne kän neme edenoklar. Esasy şol biraz gyzyklanýanlar gaty azyrak däraý. Biram işledip bilýänlerim bar bärde nemesi bilen. Google bard işleýär ýöne Google bard. Aý bilemok näderejik ol menä bilemok. Aý bolýa başlalymy onda. Hawa Oh, galanam ýuwaşykja geliberer Dasoň iň soňunda jan ýa nemänem prýamoý efirem seýw edäýeris-a. Hawa.
E şony indi nädip seýw edilmeli? Seýw etmek men indi birinji sapar soňundan seýw etýäs däm. Şu wagt gutarandan soň neme ediň diýýär nälik şol saklap galyň diýýär-de şonda sazlaýarys. Düşnükli. Düşnükli boldumy?
Sen onda alyp baryber onda, başlabereli. Hawa, gysgaça şuny ýaly edäýeli, ilki özümiz bilen tanyşdyraly birazajyk, nämeler edýäs, häzirki ýagdaý nirde, nämeler edip ýörs, şondan başlasak, i, soňundanam tema geçäýeris goşmaça.
Onda başlaly. Men Guwanç, salam hemmäňize, hoş geldiňiz. Tanaýanymam bar, tanamaýanymam bilenem tanyşarys. Özüm inžener, bäş ýyl bäri startaplarda Ýewropaň Stambulda başladym, ondan soňra beýleki Ýewropaň beýleki şäherlerinde işläp, software, inženerlik programmist da ondan soň özüm öň matematik olimpist komandadan gelýän soň üçin programmizlige geçdim ondan soň indi häzirem öz howa arassalygy temasynda öz kompaniýamy gurýan belgiýada häzir tiblisden goşulýan i oň daşyndanam penjire nokat kom şo taýda ýaşlara Karýera temasynda kouçing edýän. Karýera temasynda näme diýilýär türkmençesini bilemok kouçing tälimçilik edýän. Gareýşe şolara iş temasynda. Dogry. Maňa tälimini. Menem sen aýdyber indi wara çalt çaltdan. Ha. Eý menem adym Kakajan. Ondan soň häzirki ýagdaýda Türkmenistandan goşulýan. Görşüňiz ýalak. Ondan soň Belet konsalting esaslandyryjysy we Belet konsalting şu wagt ýöredip otyryn-a aktiw näme edip. Ýaşlara okuw we daşary ýurtda okuw dünýäniň alty-ýedi ýurduna häzirki ýagdaýda we iş maksatnamasy bilen esaslandyryp dowam edýäs.
Indi bu günki tema gelsek, bu günki temany asyl biz gürleşimizde Indi hemek şu uniwersitete tabşyryşlyk döwri gidip duranda, okuw gutarýanlar bar, okuw gutarandan soň iş saýlamaly, işe girmeli. Şo temada men öz Türkmenistanda üç aý Türkmenistanladym. Şo taýdan edinen tejribelem ýaňky ýaşlar bilen köp wagt geçirdim, çärelere gatnaşdym. Ondan soňra şahsy tanyşlyklarymyň üsti bilen. Şonuň üçin şu birnämäni etmek peýdaly bolar diýip pikir etdik-de. Ýaňky uniwersitet saýlamakda-da, kär saýlamakda-da, sebäbi köp meň üns berýän zadym, ýaňky AI-yň temasy, AI-y ulanmak, AI-y ulanyp, öz işiňde ulanmak i işiňi aldyrmazlyk-da AI-a, ulanýanlar tarapyndan. Şonuň üçin ilki okuwdan başlalymy, ilki uniwersitet, soň bölüm, soňra işe geçäýelimi? Bolýar, bolýar.
Okuwdan başlasak bolar. Indi okuw temasynda-da men Kakajan bilen bile biz bir mekdepde okadym men asyl. Klasdaşym men Kakajan. Hem dostumyň klasdaşy ondan. O nemänem bereýin. Informasiýanam şonça aýdamyzda nirden çykdy ikiňiz nirden beýle tanyşýaňyz zat tema bolanda şo-şo temada jogap berer ýa onda men Kakajan bilýänim üçin edýän zatlarynam ondan biri okuw temasynda Rumyniýa bolsun, Wengriýa bolsun Okuwa tabşyrjak bolanda öz jiglem, datlam, garyndaşlam soraýar-da, Nädip Ýewropa indi? Men Ýewropada bolamsoň, jigim Italiýada okaýar. Soraýarlar. Indi uniwersitet saýlamak temasynda dogry uniwersitetden öňürti meň pikirimçe dogry ýurdy saýlamaly, dogry şäheri saýlamaly. Munam näme üçin diýýän, ilki bilen tä siziň ýaşajak ýeriňiz, şo taýynyň kulturasy, şo taýynyň ekonomiki mümkinçilikleri siziň üçin öwre Ösdürmek temasynda-da mümkinçilikleri kesgitleýär. Onnoň adamlaň kaçestwasy hili, akylly adamlar köpmi? Ondan soňam işe başlajaklygyňyzda iş mümkinçilikleri berýärmi? Iş mümkinçiliklerini legalny berýärmi? O illegalny işlemekden söz edemok. Legalny, gowy işli, gowy aýlykly işler edip goýan. Şonuň üçin biz Ýewropany adamlar az bilýär, kän üns berenoklar. Şoň üçin biz Ýewropany gürleşeli diýdik-de, Ýewropadaky mümkinçilikler bar. Indi sen, Çary kakajan, özüň aýdyp ber, nähilek mümkinçilikler bar neme temasynda, Ýewropa gitmek temasynda, soň men Italiýany dady aýdyp bereýin öz jigimiň tejribesinden. Hawa, Ýewropada-da edil häzirki ýagdaýda biziň Türkmenistandaky ýaşlar üçin e, şun ýaly pursatlar bar. Meselem, ýanwar aýyna başlap, e, dek, dekabr aýyna başlap, ýan dekabryň meselem 15-ne başlap, e, ýanwaryň 15-ne çenli e, şol meselem Wengriýa hökümet tarapyndan ýa-da Rumyniýa hökümet tarapyndan ýaşlara stipendiýaly okuw hödürleýärler. Hani belli bir wagtda ýöne belli bir wagtyň içinde. E, biziň şu türkmen ýaşlar üçin Şu gowy bir pursat bolup durýar. Hatda geçenlerde biz reklama zat bilen hem etdik, hatda ýaşlar bilen interwýu zat hem etdik. Goşulanlar hem bar, gidenler hem bar muňa gazanyp, okuw gazanyp. Onsoň indi häzir Wengriýanyň esasy şol gowy tarapy, meselem, Ýewropanyň içinde-de we Ýewrop we nemede Wengriýanyň içinde-de Ýewropa, Ýewropa özüni tanadan gowy uniwersitetler bar bilim taýdan. Hem tehniki uniwersitet nemeden bar, hem beýleki ugurlardan hem gowy. neme edýänler bar, Wengriýadaky uniwersitetlerden. Ondan soň biziň ýaşlar şu esasy geçenki belläp geçişim ýalam stipenziýaly nemeler bar, uniwersitetler bar. Hiç bir şekilde töleg talap edenok. Hatda galjak ýerine hiç hiç bir şekilde. Hä, stipenziýa şunýalak neme däl, nälik diýsem, uly bir o zatda däl, hany ýokary derejede bir kän berenok, ýöne normal şekilde ýaşlar üçin we bir köp Birnäçe mümkinçilikler hem özünde neme etýär-de, uniwersitet berýär şo taly nemelere, ýaşlara. Ondan soň Rumyniýa gelsegem ýöne belli bir wagtyň içinde alýar. Rumyniýa, Wengriýa. Onsoň ýene şo Polşada şon ýalak. Belli bir wagtyň içinde okuwçylar alýar, okuw alynýan wagtlary bar. Elbetde muňa ýaşlar esasy taýyn Taýynlamaly zatlarynyň biri iňlis dili. Iňlis dilini hökmany suratda biläýmeli, sebäbi hemmesinde interwýu bar. Hani ekzaminat okanokda diňe sen şoňa şo taýda okajagyňa ynandyryp bilmeli-la şol uniwersitetlarda. Näme üçin? Näme üçin meselem Wengriýa ýa-da näme üçin Rumyniýa ýa-da ýa-da näme üçin şu uniwersitet ýa-da näme üçin şu bölüm diýen temasynda şony ynandyryp bilseler ýaşlar üçin gowy bir pursat. Häzirki ýagdaýda edil meň özüm şo üç ýurda, Ýewropanyň şol üç ýurduna ýaşlara ýakyndan kömek edýäs. Indi men näme aýdaýyn, näme üçin uniwersitet, ýaňky ýurt uniwersitet saýlamak, ýurt saýlamak öňürti gelýär uniwersitet saýlamakdan, indi men bärde Kakajan indi praktikalnyý zatlary aýtdy-da, nämeler gerek, haçan tabşyrylýar, men has näme tarapyny aýdaýyn, pikir tarapyny, filosofiýa tarapyny. Indi häzir okuw, okuw okanyňyzda birinji bilen üns bermeli, ýaňky ýurt diýemizde market access diýýärler, ýaňky bazara açyklyk, türkmençe aýtsak bazara elýeterlilik, Indi türkde okadym men. Türkde okanda görýän kösençlikleň bar. Işlemek mümkinçiliginde-de okan okuwyň hiliniň temasy i kultura temasy, öwrenýän kulturaň bar-da, gaty dünýä bilen kän bir örtüşmeýän. Eger-de gowy bärde men gatnaşýanlardan şu pikirde diýip pikir edýänler. Ýa gowy ýaşamaly, gowy işde gowy işde işlemeli, gowy ýaşamaly. Indi bu diýýänimem köplenç Ýewropa ýa Amerikada bolýany üçin biziň Türkmenistanda halanylýan tarapdan. Şonuň üçin Ýewropa gidip bilmek başda hawa çykdaýjysy türki garanyňda ýa-da orsy garaň orsy men bilemok orsýeti ýöne ol garaňda köp bolup biler ýöne okuw okap ýörkänki mümkinçilikler bazara ýaňky açyklyk okap ýörkäň işlemäge mümkinçilik ondan soňra okap ýörkäň çärelere gatnaşyp öz kulturaňy kämilleşdirmek mümkin. has türke garaňda, türküň Istanbuly aýra tutýan, Istanbul başgarak, ýöne beýleki şäherlerine garaňda has gowudygyny aýt bil aýdyp bilýän men. Ondan şoň üçin uniwersitetiň rankingine seretmekden beter ilki bilen şäheri dogry saýlamaly. Şäher möhüm. Şähere-de seredeňizde näçe adam ýaşaýar bu şäherde? Kiçjik şäher bolsa ýene mümkinçilik az. Ekonomikasy nähili şäheriň? Ýagny GDP per capita. Şo taýdaky pul aýlanyşygy nähili? Bazar uly boldugyça Şonça-da mümkinçilik döreýär täze gelýänlere, täze ýaşlara-da. Ana şol iki iki parametre seretmeliler. Bärde ýaňky aýdylan ýurtlarda-da Warşawa esasy tehnologiýa hap bolup dur. Şu wagt Polşada, Polşa gidýän bolsaňyz, eger okuwa gitmän pikir edýän bolsaňyz, Warşawa Google-yňam ofisi bar, uly Intel-em ofis açýar. Oň daşynda startaplara çenli bar. Onda bu taýda siz gowy aýlykly işler diýmek tehnologiýa kompaniýalarynda işlemekdä köplenç. Ýa-da science based, ýaňky ylym bilim bilen baglanyşykly işlerde işlemek. Ýaňky research däl-de, ýaňky oň application tarapynda, ýagny şo edilen research bilen bir zatlar ýasamak, bir zatlar Problemany çözmek temasyndan soň, Polşa ýene şol ýaly Warşawa esasy mümkinçilikleriň düýbi Warşawada. Adam sany hem köp, GDP per capita-da iň köp galýanlaryň biri Ýewropada täze gelýänlere. Indi ol elbetde Germaniýa zat bilen deňeşdirip aýtmaň, men şu wagt Türkmenistandan gidip bolaýanda Türkmenistandaky biriniň býudjetine görä gürleşýäs-de, şonuň üçin Indi Germaniýa has gowy zat diýip pikirler bar bolup biler. Ýöne oňa düşünýän. Indi Budapeşt özüm boldum men Budapeştde. Warşawada meň öz dostlam bar. Ony şondan bilýän da. Ýöne Budapeştde özüm boldum. O taýda dostumam bar ýene işläp ýören. O taýda ýene ýaňky ýaly internasionalny kompaniýalar köp, halkara kompaniýalar, tehnologiýa sebäbi nalog az. Tax Corporate tax az bolansoň, dokuz prosent, Ýewropada däl, diňe OECD-de dünýäň uly ösen ekonomikalarynyň arasynda iň pes nalog Wengriýada bar. Şonuň üçin hem uly kompaniýalar şo taýda. Indi düşnükli-ä şo. Indi pullular puluny şo taýy goýan bolsa, ýaşlaram şo taýda bolsa iş mümkinçiligi köp bolýar. Düşnükli-ä şo formula. Pul näçe köp goýulýan bolsa maýa goýum, şonça-da işçi orny döreýär, şonça-da ekonomiki hereketlenme bolýar bazarda. Şonuň üçin Bölüm saýlaňyzda, uniwersitet saýlaňyzda ilki bilen şo tarapdan seretmeli, la näçe pul bar şo bazarda. Bi şoň üçin hem Budapeşt bilen ýaňky Warşawa ikisi esasy maslahat berjekler. Indi oňa-da bolmady, ýaňky Rumyniýa diýdik-de, Rumyniýa täzelikde Şengen zona girdi. Ýöne Şengen zona giriş hem nägilek, maşynly geçip bolanok. Samolýotly gidip bolýar. Gämili gidip bolýar. Indi o Şengen zona biraz nemeräk. Ýöne gowy tarapy Rumyniýanyň Türkmenistanda ilçihanasy bar. Eger Türkmenistandan tabşyrýan bolsaňyz okuwa e, Wengriýa Russiýanyňky we Polşanyňky bolmadygy üçin siz başga ýurda gitmeli bolýaňyz. Rumyniýanyň gowy tarapy, ýaňky diýşim ýaly, Aşgabatda ilçihana bar, wiza tabşyryp bilýäňiz. Şo tarapy gowy, çykdaýjylary azaltýar, okuw, ýaşaýyş zady arzan. Ýöne Rumyniýanyň içinde uly kompaniýalar azrak. Beýleki ikisine garaňda. Ýöne aýdyşym ýaly Rumyniýanyň beýleki nemes mümkinçiligi köpda. Bize başlamagy aňsat. Ilçihana bar eýleki beýleki. Indi men Italiýa barada aýdaýyn. Adem bir aýtjak, goşjak bolsaň goş. Beýleki nemelere garaňda-da hany beýleki Ýewropa ýurtlara garaňda-da birazajygam bolsa okuw tölegleri arzanrakda. Hany ýyllyk töleglerine seredeňde ýaşlar üçin hany öz nimesine, hüjjetine görä okaýan ýagdaýynda-da, hani hökümet tarapyndan däl-de, öz hasabyna okaýan ýagdaýynda-da alyp çykyp biljekdir ýa-da iki ýarym, üç ýarym arasynda-da ýyllyk tölewi. Hani muny Ýewropada arkaýyn ýa-da Edip bolýar ýa muny?
Hem onam edip bolýar, ýok indi hani öň okan bolsa, ikinjä konwertasiýa edip bolan, o hani şony özünden hem okap biljek derejede diýýär, ýyllyk iki ýarym, üç ýarym arasynda kän bir uly neme-de däl, tölew-de däl. Häzir Istanbulyň içindäki hususy uniwersitetler şo tölegden gymmat-da, iň az dört müň dollardan aşsa-da dört ýyllyk fakultetler. Onsoň şoňa seredeňde o taý has hem neme bolup durýar, amatly bolup durýar. Bolýar, indi men Italiýanam goşaýyn, öz bilýänim üçin, öz jigimden, eger-de, eger orta mekdebi gutaran bolsaňyz, ýaňy on bir ýyllyk orta mekdebi, Italiýada göni okap bolanok, ýöne Podkursa gidip bolýar. Podkurs näme? Bular saňa italýança öwredýär i ýaňky ýalak science sapakdan gitjek bolsaň, ýaňky inženerlige zada gitjek bolsaň, şoňa degişli sapaklar okadýar. Alty soňky alty aýlykda bir ýyllyk programmada. Ýok, men artistiki, sungat ugrundan gitjek, dizaýn ugrundan gitjek diýseň, şoňa görä okuwlar bolan bir programma, bir ýyllyk. Indi munuň töleglary döwlet okuwyna girseň üç ýarym müň ýewrodan bäş müň ýewro, alty müň ýewro, ýedi müň ýewro gidýär şeýle ýokaryk. Minimum üç ýarym müň ýewro. Italiýanyň gowy tarapy Türkmenistanda ýene ilçihanamyz bar. Italiýa i hawa. I plus podkursy ýöne nemäň okansoň okuwlar arzan o taýda. Asyl döwlet Üzlemes tölegi arzan. Germaniýadaky ýaly mut däl, ýöne muda ýakyn, müň ýewro, ýedi ýüz ýewro. Meň öz jigim okaýar Rimde, Sapienza uniwersitetinde, oň tölegi ýedi ýüz ýewro. Dagy onam ikä bölüp töleýäň zor pul. Karoçi, gowy uniwersiteti, arzan baha, Italiýada okamak mümkinçiligi prosta ilki ýöne podkurs özüň. finance etmeli özüň tapmaly puluny. Italiýanyň gowy tarapy beýlekilere garanda dünýäň ýedi uly ekonomikasyndan biri. Emani hasaplamasak Orsýeti hasaplaýan Orsýeti hasaplasaňam ýetýä. Onnoň bu diýmek bolýa gaty köp turist gelýä gaty köp ekonomiki hereket bar şoň üçinem iş köp. Şoň üçinem iş köp. Ýaňky mümkinçilik köp gazanýan puluňam köp bolýa şoňa görä indi gowy ýaşamak gowy işlemek üçin ýaňky sanalan ýurtlaryň arasynda iň gowusy Italiýa. Germaniýany we Gollandiýany aradan çykarsak, tä olar has gymmat. Indi elýeterli bolan ýagdaýynda şon ýalyk we mümkinçiliklerem, ýaňky diýşim ýa podkursa gelip, ondan soň ýa magistratura bilen geljek bolsaňyz, onda ýene arzan Italiýa. Ýene, ýene arzan. Ýagny Germaniýada dat, scholarship alybilmeýän bolsaňyz, onda Italiýa gelmek ýene-de arzan, müň ýarym, iki müň dollar. Töleg. Ondan ýagtyndan hem işlemäge rugsat berýär. Podkursdakylara-da işlemäge rugsat berýär Italiýa daşyndan ýigrimi sagat. Ondan legalny işläp, siz arkaýyn hem nämäňizi, okuwçylyk rejini ýapyp bolýar. Indi birinji bölümde ýaňky diýşim ýaly, uniwersitet saýlamazdan öň bir jemlesek-dä indi, ýaňky birinji bölüm, uniwersitet saýlamazdan öň ilki ýurt, şäher saýlamaly diýdik-de. Onam ýaňky di, adam sanyna görä, ekonomiki hereketine görä, GDP per capita diýen ýaly we ondan soňra uniwersiteti şol şo şäherdäki uniwersitetlerden birini saýlamalyda. Uniwersitetleriň rankingine görä bir zat saýlamakdan beter, mümkinçilikleriň köp bolan ýerine gidip, şo taýdan bir zat saýlamaly. Indi ikinji nämä geçeli, bölüm saýlamak. Bolýar, uniwersitet, şäher temasyny hem çözdük. Indi bölüm saýlamazda nämä görä saýlamaly? Indi bu soragam bar-a, ýaman meň öz şahsy tejribelemden ýene

Hawa gowy aýlyk diýeli çörek diýseň indi her kime çörek tapdyrýada hudaýa şükür. Gowy aýlyk standardy gowy ýaşamakda. Hawa şeý diýeli mugallymlar aç ýaşaýan ýalak bolmasyn mugallymlar gowy ýaşaýar. Ýöne hak indi bärde tema mugallym bolmak. Ýazmak isleýän bolsaňyz boluň, ýöne biziň edil gepleşigimiň esasy temasy öz mümkinçilikleriňiz bardyr, birem öz potensialyňyz bardyr. Potensialyňyz bilen mümkinçilikler ikisini gowy ulanan wagtyňyzda şu potensialym diýip pikir edýän zadyň üstüne çykmak mümkin. Indi şony düşündireýin, näme diýjek bolýan. Potensialyň bar, üstüne çykmaly. Nägilek bolýar, potensial tagam üstüňde, seň şu wagtky ýagdaýyň üstünde. Oňam sebäbi birinji Birinjiden aýanky diýşim ýaly dogry şäher, dogry ýerde başlamak, dogry dogry environmentde, dogry teýelemede başlamak. Ikinji bilen hem ýanky saýlaýan ugruňyz bar. Siz sizi kösemeýän bolsa-da, sapak men mesela mugallymçylyk okamda hiç kösenmän okadym-da. Şonuň üçin hem peýdalanmadym. Özüm daşyndan okadym programmistligi. Indi sizi şu kös Islemeýän bolsa bölüm, ýa-da kösemek diýýänim, kynçylyklar bilen öwrenmeli zadyňyz köp däl bolsa, siz potensialyňyz hakynda däl, entä potensialyňyza ýetmek hakynda däl, prosto başy aşagynda oýnaýaňyzda, gaty pesinde. Özüňiz birazjyk çälenj etjek bir bölüm saýlamaly. O çälenj edilýän bölümem şuňýaly bir zat bolmaly. Hemme kişiň gidýän ýeri däl. Näçe az adam gidýän bolsa şo taýk, şo taýda reward uly bolýar. Ýagny bu näme diýmek bolýar? Art school-a gitmek isleýän köp, hemmekiçem gidesi gelýär. Ýöne iş ýok o taýda. Näme üçin? Sebäbi o taýda talant has öňde rol oýnaýar. Seň özüň öňden bäri şo işe näme diýilýär? Tebigy ukybyň, tebigy diýip dogulaňdaky däl-de, prosta şony öwreniş şekliň-ä. Ýöne bölüm saýlamyzda indi bärde AI-ly bir dünýäden söz edemizde, kompýuter ulanyp bilmek, ýaňky kompýuterlik temany, kompýuter ulanyp bilmek diýemde Google-a girip search etmek ýa Google Docs ulanmak, Microsoft Office-de nä AI-y effektiwni ulanmak. Indi men töweregimdäki adamlara soraýan AI-ny nädip ulanýarlar ChatGPT-ni. Meň ulanyşym ýa ulanyp bilýän az sebäbi men özüm oň üstünde işlänim üçin şoň üstünde bir produkt ýasaň üçin tek öwrenişiň başgaça bolýar. Şoň üçin Okaýan ugruňyz ilki bilen sizi kynçylyga salmaly, şo salýan kynçylygam netijede az adamyň edip biljek zady bolmaly. Şonda supply demand da, ýaňky talap näçe köp bolsa, il neme edilýän arzam az bolsa, şoňa görä bahaň galjagy üçin siz onuň her kim edip bilýän zadyny edip başlamaň. Her kim UI UX edip bilýän bolsa, her senem gidip UI UX öwrenjek bolma, bir uniwersitetde üç ýyllap, dört ýyllap oka. Ony kurt Kurs bilen hem öwrenip bolýar, podkurs neme bilen, butkemp bilen hem öwrenip bolýar. Şonuň üçin meň maslahat berjek zadym, dünýäde şu wagt Ýewropada esasanam energiýa problemasy bar, energiýany sustainable geçmek, ýagny ekologiýa taýdan arassa energiýa çeşmelerine geçmek ýa-da batereý, ondan soňra adamyň organizmasyn öwrenmek, wirusa garşy ýa-da ýaňky ýaly Alzaýmer diýýär, ýaňky ýaly demensiýa diýýär, şonuň ýaly çözgüdi bolmaýan kesellere garşy Dermanlar, nämeler oýlap tapmak üçin çözgütler. Bu ýerde AI ulanyp hem science bilmeli, ýaňky bilim bilmeli, ylym bilim hem neme tarapyny kompýuteriň güýjini ulanyp bilmeli AI. We şoň netijesinde bir zat öwrenýäňda bärde etjek zadyň onda mümkinçilikler meň bärde saňa aýdyp berjegimden has gymmatly zatlar biljegiňiz üçin sebäbi men bu ýerde spesialist däl men bu ýerde professional däl tema ýöne öwrenmeli zadyňyz science bilen kompýuter ulanyp bilmek ýa-ki AI ulanyp bilmek science-iň sebäbi material science diýýär environmental science diýýär life science diýýär ondan soňra neuroscience diýýär bir topar science-iň sub kategoriýalary döredi ýa-ki aşaky kategoriýalary şo kategoriýalarda iş edip bilmek ýa-ki üç ýyl bäş ýyl soňunda AI-yň bu günki edýän zatlary bilen bilelikde siziň şo nou-hauňyzy, şo taýda öwrenen tejribäňi birikdireňde, ana, kompetitiw, ýaňky ýaryşda beýlekiler bilen ýaryşyp boljak, Ýewropaň, Amerikaň talanty bilen ýaryşyp boljak we gowy işlere gelip biljek işler şo taýda. Hä, onda oňa biznes ekonomika okamellämi, näme, näme diýýäň, kompýuter inženerlik okamellämi? Ok, kompýuter inženerlik okamaly, eger-de kompýuter inženerlige nähiliýeň kompet, Steve Advantage ýaňky öz background-yň ahyryn nemede? Orta mekdepde okap ýörkaň öz ukybyň bar-a näme haýsy klasda haýsy sapakda has ökde bolýaň matematikadamy fizikadamy ýok biologiýadamy onda men bärde diýjek bolýan zadym indi öňki matematika zat bilmän ýaňky fundamentalny bilim bilmän programminga girmek gaty kynlaşdy indi oňam sebäbi AI sebäbi. AI. Işler has produktiwny edip bolýar. Muňada şeýle seredip bilersiňiz, şu wagt biz tok bolany üçin, elektrik togy bolany üçin bir general purpose tehnologiýada hemme zat ulanyp bolýar. Şu şu zatlar edip bilýäs. Ýöne egerde AI-am intelligence ýagny zehin hökmünde general purpose zehin zehin hökmünde ulanyp bolýandygyna düşünen wagtyňyz şu hakda bir pikir ýöredip görüň. Pikir eden wagtyňyz Aslynda adamlaryň edip bilýän köp zadyny, hatda ählisini ýakynda edip bolýar. Pikir ýöredip edibilýän zatlaryňyzy. Ýagny şu günki günde kompýuter sizden gowy matematik bolsa, ýaňky problemalary çözmekde, edil şo bir zady dizaýn temasynda-da, robot bilen maşyn ýaňky öndürim, önümçilik temasynda-da getirip bolýar. Indi ony görüp otyr şu günki günde-de birazjyk içinde hasam wagt geçirseňiz hasam gowy düşünersiňiz. Indi şon ýalyk bir dünýä gidip barýan wagtyňyz bar. Indi okuw okamaly bolsaňyz, indi uniwersiteti okamaly bolsaňyz, indi şo zatlary öwrenip iş gözlemeli bolsa ondan soň Özüňiziň ýaňkyýalak beýlekilerden häzirden nähilek tapawutlanyp biljegiňize görä bir kär saýlap, ugur saýlap şoňa görä gitmek iň akylly pikir bolar diýip pikir edýän. Na men öz şahsy pikirim. Onda men öz jigiňe näme maslahat berdiň diýip sorap bilerdiňiz. Indi jigiňem okaýan bolsa nähä jigiňe näme maslahat berýäň. Indi meň öz iki iki ýegenim bar indi. Iki ýegenim Italiýa Italiýa başlaýar okuwa podkursa. Geçen ýyl jigim okady Italiýada podkursda. Indi hersi başgarak. Hatda nemeler, ukyplary. Biri ene matematika zat halan üçin oňa science ugrundan, podkursu science tarapyndan okamaly. Şu ýyl on birinji klas gutarýa. Ýene biri iki ýyllap gutardym, tam uniwersitete girip bilenok. Geçen uniwersitetinde-de türke geçende-de men ugratmadym. Türkde ýaňky diýşim ýa birinji sebäpden market gowy bolman üçin. Onnoň Indi bular gelýär, biri sosiologiýa tarapyndan gelýär, sosiologiýa tarapyndan okamaga gelýär, social science, beýleki ýaňky inženerlik science tarapyny okamaga, özjigim beýl, ol gumanitar bilimler, ýene social science. Bärde-de ýaňky diýşim ýaly özüňiziň strength-iňiz bar, öz başarnyklaryňyz, öz güýçli taraplaryňyz bar, bir hem ejiz taraplaryňyz bar. Şol güýçli taraplaryňyzy has ýetilemeli-le. AI bilen we üstüni asaň okap. Indi şoňa görä bölüm saýlaňda. Eger-de puly gowy diýip saýlanýan bölümler garaşmadyk ýeriňizden täze bir AI çykar, ondan soň puly gowy bolman biler, soňundan ondan gynanarsyňyz. Şonuň üçin gowy pikirlenmeli bölüm Buram temasy.
ýene goşmaça bir neme, ýüzlenme. Şundanam uzak durmak gerek. Hany, şo bir kişileň gidýän ýurdy, mysal üçin, Türkiýe bar, Hytaý bar ýa-da şoňa meňzeş Russiýa gazan zat bolýar-a. Hany şoň daşyndaky ýurtlara-da gidip bilmekdä. Meselem, gaty köp kişi şol kellede, mentalitede oturan-da, şo bilýäňmi? Hany şu ýurda gitmeli, şo taýda türkmen kän ýa-da şo taýda indi arkaýyn hereket edip biljegimiň daşyndan, şondan çykyp bilmeli-dä. Başgarak ýurtlara has Halyrak nämäň bolan ýerine gidip, tejribeleriň kän edip biläýjek ýeriňe gidip bilmek. Biram ýene-de Guwanjyň aýdanyna goşulýan, häzir şunýaly soraglar soralýa-da, şu Italiýa temasynda maňa jaň edip soraýanlaram bar, nemetýänlerem bar. Indi häzir Türkmenistandan-a gidip bolýar, bärde ilçihanasy bar. Ikinji bilen töleg ýagdaýy nähili? Podkursyň tölegini neme elden tölemeli la dogruda her kim öz elden töleýär ýöne şonam şoňada bir gysgaça degip geçäýeli gonç hany üç bölege bölünip bolmaýandygy hany ondan soň hany göni birden şol üç ýarym ýa-da birden bäş müň ýewrony göni bermeliläle şo adamlar göni birden bäş müň ýa-da birden üç ýarym zat diýen welin agyrrak gelip bilýär ýa-da şondan biraz gaçabrak durup bilýärler da onsoň düşündim hä ýene plýus goşmaça şo puluny çykaran hany köp kişiň gözünde köp pul Hawa, dogry, köp pul, bäriň ýagdaýyna seredeňde. Ýöne aňyrda şony işläp, bir ýylyň dowamynda ýa-da bir ýarym ýylyň dowamynda arkaýyn hem şo puluň ýapyp boljagyny bir gysgaça degip geçseň, şo ýaşlara gowy.
Italiýany reklama edeýin onda, Italiýa az bilinýär gara türkmenleriň arasynda. Umuman men başdaky nemeleň biri-de şo zatlara köp kelle agyrdyanda. Nirede, ýaňy aýtdyň-a, köp gidilýän ýerden uzagrak duruň zat diýdiň-ä. Indi men şoň mysaly men mysaly şoň Istanbulda işläp durka men Ýewropadan iş gözlän wagtym Germaniýa Mýunhenden teklip aldym. Birem Parižden teklip aldym. Parižde hiç kimi tanamok, fransuzça-da bilemok, nemisçe-de bilemok. Ýöne ne Germaniýada dostum bar. Ýakyn dostum. Okap beren. Bir ýyl, bir ýyldan-ä köpräk bolupdy. Men aýtdym, muň ýanyna gitsem-ä diýdim, men-ä hiç zat öwrenmeýän özüm. Muň, muňa, muňa arkalanaryn, şoň bilýän ýolundan ýörärin. Aň satjak çözüň. Şonuň üçin men Fransiýa gideýin diýdim, hiç kimi tanamaýan ýerime. Hiç kim küseneýin özüm, öwreneýin, fransuz bolsa fransuz, kim bolsa bolsun. Indi şo, şol, şol gowy strategiýa, gowy taktika. Mümkinçilikler temasyndan hem ýaňky özüňi challenge etjek bir zatlar okamaly diýdik-ä, şo temada-da. Gelen ýeriň kultura, culture shock göni. Birinji minut garşyňda hiç zada düşünmeýän, iňlisçe bilmeýän biri pasport kontrolda otyrdy, ondan düşün düşündiribesen derdiňi. Gowy hekaýa. Indi olar anekdot bolýar. Italiýa barada aýdaýyn. Indi Italiýa, eger ýaňky dört sanalan ýurt bardy, Rumyniýa, Wengriýa, Polşa i Italiýa. Şolaryň arasynda Italiýa. Italiýa iň gowularynyň biri sebäbi eger-de özüňe wagt aýyrýanky pul aýyryp biljek ýagdaýyňyz bolsa. Italiýanky okuw tölegler ilki bilenä attestat bilen alynýada bäri pat kurs bolany üçin bärde kompetitiwlik ýok bärde sen ony ýa bir motiweşn letter esseýjik ýazýaň kiçiräk näme üçin okajak näme okajak boldy. Soňam talap edýän dokumentlerini berýäň. Soň saňa üç step, üç stepde, üç-dört hepdäň içinde aýdýarlar netijesini. Şu wagt momenti tabşyrylýar. Aprelden soň eýýäm giç bolýar-da. Ondan soň okuw töleginem ýaňky bu italýanlar sosial ýurtda öň öň öňdenem nimeler bular şoň üçin okuw arzan saklaýarlar nalo özleri pul aýyrýarlar Ýa-da şu okuwa daşary ýurtlular üçin hem arzan edip saklaýar. Şonuň üçin Italiýa gyzykly gelýär gulaga-da. Onda okuw tölegem aýdaly üç müň ýa üç ýarym müň ýewro, bäş müň ýewro, meselem, meň öz jiglemim üçin aýdaýyn. Ilki müň ýarym ýewrosyny töleýän, soň müň ýedi ýüz elli, müň ýedi ýüz elli edip üçe bölüp, birini başda goşuljak dyngy subut et diýip alýar. Ýa soň birini tomusda al, ýa soň birinem okuwa başlamazdan öňräk al, ýa okuwa başlaýan wagtyň al ýa-da. Onnoň plany gowy, sebäbi näme üçin, ýaňky diýşi ýaly, birden saňa bäş müň ýewro pul çykar diýseň, a intäk bilmeýän bolsaň, çykaryp bolanok-da köp ýagdaýda. Şonuň üçin o tarapy gowy. Indi okuw boldy, okuwa kabul edildik gelmek isleýas ýaňky ýa ilçihana bar aşgabatda gowy tarapy onam boldy çözdük wizanam aldyk geldik indi bärde ýaşaýyş çykdaýjylary ol bul o hakdada bir iki munda aýdaýyn ondan soň kän uzatmaýyn o taýda ýaşaýyş çykdaýjylary ýaňky nirden tutsaň bäş ýüz alty ýüz ýewro ýaşaýan şäheriňe görä milan rim meň jigim rimde bolarsoň rimi bilýän arendalar bäş ýüz alty ýüz ýewro ýaňky bir otag hökmünde Tapsaň. Ýok, opşit tapsaň onda arzanrak üç ýüz, iki ýüz. Ondan soňra I ýöne gyzykly ýeri işläp bolýar diýdim a ýaňky legalny işläp bolýar. Meselem türkde legalny işläp bolanokda. Legalny işläp bolmasaň näme bolýar? Saňa az aýlyk berýärler. Düşnükli. Ondan Italiýada gyzykly ýeri ýaňky turist köp geleni üçin, ekonomika uly bolany üçin iş tapmak aňsat. Tapaýan işiň, aýt, okuwçylaryň edýän işi-dä. Ol ofisiantlyk bolsun, ol başga zat bolsun, ýa açerli işlemek bolsun, ýene şoňam öz ugruňa degişli iş tapjak bolsaň, onda bir zatlar bilip gelmeli, ony aýdaýyn. Ýöne men günümi aýlajak, okuwymy okajak, oň gapdalyndanam ýaňky ýala okuwçylaryň edýän gündelik işini edip, çykyp durmuşymy ýaşajak diýseň Italiýada, onda ýaňky diýşim ýaly ýigrimi sagat işlemäge rugsat berýär. Oň üstüne-de çykyp bolýar. Ylalaşyp, ýöne ýaňky çykdaýjyň we aýlyk sowýanyň we bäş ýüz ýewro ýaňky ýaşaýan ýeriňe soň iýim-içgiň zadyň bilen sekiz ýüz ýewro zat diýsek, şoň üstünde gazanyp bolýar-da, bu student bolup. Onnoň Italiýanyň gowy tarapy şol. Başdaky benzini özüň goýubilseň başdaky benzini baraňdan soň yzynyň benzinini dolduryp bolýar maşyn mysal bersek. Indi ola şeýle okuw temasam ýani okuwam näme diýdik bölüm saýlaňyzda jemlesek sizi challenge etjek ýaňky kynçylyk boljak öwrenýän zadyňyzy Onýaly hemme kişiň arkaýyn öwrenip biljek zady däldi. Bir zatlary kynlyk bilen, kyn ýoly başda geçip, soňundan näme diýýär, compound interest diýýä-de näme, näme diýip türkmençe aýtsaň o kara ýany, goşulyp-goşulyp gidýän, esse-esse gidýän nemesi-de, yzynyň miwesi. Esdesde gidýän miwäni şo başda agyryşy, başda edýän kynçylygy, soňundan esdesde miwesini iýýän, compound interest. Şony googlelap öwreniň, bilmeýän bolsaňyz meselem. Ana şony başdan etseňiz gowy, ýaňky saýlaýan ýurduňyz, saýlaýansoň şu taýdaky uniwersitetiňiz, bölümiňiz sizi şoňa taýýarlajak. I AI-y nädip ulanmak temasynda bir topar kurslar bar. Okap öwrenmek, şo sistemaň nädip işleýänine azda-kände düşünmek, bul edil neme ýalak. Şu günki günde bir ulurak ýaşly biri kompýutere düşünmeýän, internete düşünmeýän bolsa geň galýan bolsak, e-mail ugratmany bilmeýän geň galýan bolsak, ýa instagramda bir zatlar edip bilmäni, edil şo bir zatlar ýakyn geljekde AI üçin bolýar-da. Ýa siz AI effektiwini ulanyp bilmeýän bolsaňyz, onda sizden gelýän soňky nesil size gülki bilen sereder-de. Şonuň üçin şoňa üns beriň. Indi iň soňky tema, Soň bu soraga jogap aýyraýarsyň. Soňky temada ýaňky iş saýlamakda indi okuw okadylar, okuw okanlar bar, indi iş saýlamalylar. Bular nädip job, iş, iş tapmaly, iş saýlamaly ýa-da Ýewropada iş nähili edip bolýar diýsek, şoňa deý geçeli.